Helo, fe enw i yw Begi Bola a fi yw athro arweiniol TGEch a Digidol yn Ysgol Gavin Rysga. Fe trydar yw at Begi Bola a rydw i moyn rhoi cyflwyniad cloi i'r cymhwyster TGAU technolegau digidol sydd newydd cael ei ryddhau gan Quebec. A, a bach o gefnder ynghylch sut daeth i fydoli, a, roeddwn yn digon lygus i fod yn rhan o grŵp cynghori cymwysterau Cymru a wnaeth edrych at am newid y tygau tygaech cyfredol gyda cymhwyster newydd wedi'n alw'n technolegau digidol. Mae'n annibynnol. Dydy o ddim yn cymryd lle cyfarfydureg, felly mae'n fath wahanol o gymhwyster, ond mae'n lot fwy cyffoes na'r hen tygau tygell. Uh, Mae'r lefel A hefyd bron i fod yn barod, dwi ddim yn hollol sicr pryd bydd hwnna'n mynd trwy, ond fydd cyn bo hir. Roedd y grŵp cynghori yn cynnwys pedwar athro ysgol uwchradd oedd yn gweithio yn y pedwar ardal consortio yng Nghymru, felly roedd cynrychiolaeth ledled Cymru yn y ffordd hwnnw. Roedd darlithwyr coleg o amrywiaeth o golegau, roedd cynrychiolaeth addysg uwch a phrifysgolion hefyd. Roedd yna bobl arall o amrywiaeth o wahanol sefydliadau TGEH a digidol a roedd cyflogwyr yn cymryd rhan o'r dechrau oherwydd nid oedd yna eisiau cymhwyster oedd yn arwain at TGAU Lefel A prifysgol, ond hefyd i myfyrwyr oedd eisiau cael prentisiaeth ac oedd moyn mynd yn syth i'r byd gwaith. Felly roedd yn bwysig bod y cymhwyster yn cynnig rhywbeth roedd cyflogwyr eisiau, a oedd bobl ifanc wrth iddynt ei derbyn. Trwy'r proses, roedd amrywiaeth o gweithgareddau arall, um, eto gyda rai o randdeiliad tebyg, arolwg gan Cymhwysterau Cymru, galwadau ffôn, trafodion, uh, cyfweliadau, nifer o bethau wahanol, cyfarfodydd, uh, ac roedd y byrddiau a haroli yn rhan yn gynnar iawn hefyd. Gwahoddir byrddau aroli o ledled y DU. Daeth rai o'r dechrau heblaw am ychydig o cyfarfodydd. Roedd cybac yna o bwynt cynnar ac yn mynychu cyfarfodydd i gwybod am beth roeddwn ni'n siarad o ran datblygu'r cwricwlwm yma, beth roedd yn eisiau iddo edrych fel, sut roeddwn eisiau o'i deimlo, ond hefyd i gynnig a'u cyngor pan roeddwn yn mynd yn ychydig byd-eang a oddi ar y trywydd, a'i tynnu ni nôl i logistig creu TGAU a sut oedd yn deg a fydd yn ffitio gyda'r model TGAU. Felly, creu tair uned sydd y model newydd i bob TGAU. Y cyntaf yw arholiad y teimlwn ei fod yn bwysig a'i fod yn prawf ar sgrin. Yy, nawr, dydw i ddim yn gwybod yn union sut bydd hon yn edrych ar y sgrin, felly fel athrawes rwy'n ymwybodol iawn bod yna materion logistig sydd angen ystyried wrth wneud arholiad ar sgrin. Mae'n bwysig cofio ein bod yn gwneud cymhwyster mewn technolegau digidol. Yy, bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud ar dyfeisiau, felly a dweud y gwir, Pa mor briodol bydd arholiad pen a phapur ysgrifenedig ar diwedd dwy flynedd? Teimlwn i, yn wir, taw arholiad ar sgrin oedd fwyaf priodol. Mae gennym hyd at haf 2023 ystyried logisteg ysgolion, ac rwy'n sicr fe fydd llawer o awgrymiadau a chymorth wahanol ar gael wrth i fwy o harholiadau symud ar sgrin ta beth. Felly, mae'r pynciau eang yna ar y sgrin, um, mae'r trafod y rannau allweddol o wybodaeth sydd angen a'r disgyblion am ddata, diogelwch, am hanes y digidol ac hefyd y dyfodol, yr effaith, y pethau gyd sy'n hollol hanfodol i'n disgyblion gwybod a deall. Er, y newid fawr i fi uh, yw'r dwy uned sydd wedi seilio'n hollol di ar holiad. Um, yr un cynta, uned 2, yw'r dan fawr yma o waith. Uh, mae'n werth yr un peth ar aroliad. Mae'n 40 y cant o'r cymhwyster. Um, mae Holy Timeline wedi dadansoddi uh, a'i sortio, glanhau'r data ac yn y cymryd y timeline hwnna i gynllunio prosiect digidol fel ei fod yn realiti. Mae'n cymhwysiad i'r byd go iawn a chreu bas i wefan gyda ynddo naill ai gêm neu animeiddiad. Ac yna, beth roedd hefyd yn bwysig ar gyfer hyn yw bod y Bwrdd Arholi yn cydnabod bod beth sydd angen asesu yw'r cynnyrch ar y diwedd, felly does dim A angen sgrinluniau wrth mynd ymlaen, does dim angen llwytho dan ei unigol y dystiolaeth, roedd y athrawon yn darganfod gyda'r hen tygau TGF. Wnaeth yn cael lot o trafferth gyda casglu tystiolaeth. A roedd hyn nawr i fod yn log asedau, log datblygu a dogfenni cynllunio, Yym, ond mewn gwirionedd, y cynnyrch gorffenedig fydd yn mynd a ca- cael ei ddanfon i'r bwrdd ar ôl i i cael ei asesu gan uh, cymedrolwyr. Uh, ni wahaddir mynediad i'r we oherwydd wnaeth ystyried fod nifer o'r systemau bydd y disgyblion yn defnyddio wedi'n seilio ar y cwmwl, ond wrth gwrs, fe fydd o dan rheolaeth ac wedi'n cyfyngu, ac mae yna canllawiau da iawn sy'n manwl yn y dogfen manyleb Quebec am hwn. Mae uned 3 yn dan llai o waith. Mae'n 15 awr di ar roliad ac mae'n defnyddio marchnata ar-lein. Mae'n trafod yr agwedd cyfryngau cymdeithasol, eto mae'n edrych ar beth sydd ar gael, yr effaith, ac yna o briff creu yr asedau digidol yna a'i cynllunio uh, a mynd hyd at gyhoeddi, ond ddim yn cyhoeddi mewn gwirionedd. Um, roeddwn yn teimlo bod hynny yn rhy bell i ysgolion yn benodol, uh, ond bod y broses ei hun yn hanfodol. Uh, mae nifer o elfennau graffig, eto uh, mae yna credigaeth. Uh, Mae'r credigrwydd yno eto, ond hefyd y sgiliau allweddol sy'n cael eu defnyddio o dydd i dydd mewn busnesau a sefydliadau. Um, felly, cynodeb cyflym. Fe allwch gweld fan hyn, um, mae gennych 40 y cant, 40 y cant ac 20 y cant dwy di aroliad a asesiad ar sgrin. Uh, eto, mae lot fwy o canllawiau yn y maldeb ei hun, felly na i adael chi gyda'r link yma. Mae Cybac yn cynnig hyfforddiant yn chwefror, um, gallwch bwcio ar-lein. Rwy'n credu fydd y hyfforddiant am ddim, Yy, felly ewch a bwciwch fel athro oherwydd bydd hwnna'n mynd trwy iddo mi'n fwyfwy fanylder. Yym, mae'r dogfen fanal, uh, fanyleb ar gael, mae'n manwl iawn. Mae link HTML hefyd fwy o gwybodaeth, esiamplau o logiau asedau, logiau datblygu, manylion am sut rydym yn cyhoeddi'r gwaith ac yr angenrheidiau ar gyfer yr unedau diharoliad. Yy, felly mae llwyth fan yna i ddarllen trwyddi a hefyd bydd y consortia yy dros y fithflwydd nesaf yn edrych ar redeg rai sesiynau hefyd i sicrhau ein bod ni'n barod i'r cychwyn yn Medi 2021. Yy, rwy'n cyffrous dros ben. Yy, rwyf hefyd yn edrych ymlaen i'r blwyddyn nesaf a cychwyn y lefel A. Rwy'n gwybod bod y prifysgolion a sefydliadau eraill yym we- wnaeth cymryd rhan y cynllunio yn meddwl bydd hyn yn cymhwysder da iawn i'n myfyrwyr a gobeithio bod chi hefyd. Uh, croeso i cysylltu neu cysylltu'n syth gyda Quebec trwy Andy Parker gyda unrhyw cwestiynau yn gobeithio uh, eich bod yn gweld hyfforddiant y chwefror a mynhewch y cymhwyster.